business ni to ku yaa white be kuli nya vila chɛɣa ti wum a damli a beni n noli tiya n luhi n call m na studio line maa ka m pick o ka o ya teacher m beni ka n kaat o ka yɛli Hamdan Guman a beni ka o call na teacher m beni ka m bɔhi eh Sapashina a beni lala ka bɛ ku yɛn call na hali tooi niŋ lala n gari niriba 15 ka bɛ so bi miisi so din daa ku chani lala ka a white dee shɛli n ku ʒim ka o ti call ma ni o bɔri ma mi. Mam bɔhi alaafee ni yi ni o malli o baaŋa ni ka bɔri ni o zaŋ o na ti wuhi ma.
Mɛ, OK.
Lala saha maa ka n ʒi Square Don Logic nim ʒishee ŋɔ. Bɛ ni daa shɛri bin ŋmahi maa kula bi yiŋ sambani muhi tia maa gbini maa. Ka yo yɛm be Square nim ʒishee maa ka o zaŋ DL n-ku ʒimi ka bɛ ti kana ka bɛ puhi ma. Ka o yɛli ma ni o ma bia ŋɔ maa ni bɛ faŋ maa ni ka o be ni ka niŋdi yila ni bɛ niriba ayi n-daa nyɛ ba ka ŋumbala maa ti gu ka che o ni ka di ŋmanila di dii bi lan chani la viɛnyɛla ka o bɔri ni n-tab so ŋɔ ni o mi mi ni mali li sina shɛm.
So ni wula ka ti yɛn niŋ? Mɛ, A, a White, wula ka ti yɛn niŋ ka a lan yɛn bɔra? Wula ka ti, ti bi yɛn niŋ shɛli. Yi drive ba, ka o yi ni bi bi ʒi drive na. Bra Rashid, Mani n daa nyola anfooni zenda ka bi nyo zenda ka vu ka yaa yilli kam zaa sa deal ni mali n zani niŋ ma. The following day ka n chaŋ ti ʒini pohin zuɣu promotion n pili maa. Naawuni di shɛhira ni yɛli yɛtɔɣa shɛli ŋɔ. People barely knew DL. N daa promote la DL Abnya ni yan yɛli ka boli yuli. Yes. M former manager Mister Yaro Ismail ka taali m pa shɛli o yi bi yuuni gba video ŋɔ ni tooi paag o. N daa min ku Mister Yaro daa ku boli ma m na day shɛli n ti bɔhi ma wee la a ni zaŋ o maa n tih o dala drive maa ka a bi yɛli ti bo o ka ma ni ku dedicate time maa n to o.
ni tooi ku ʒini ka ku ŋmɛ diɛl yila hali mani ŋmɛra mani yiini dolli hmm. ni tooi ku yuo foolines ka di nyɛla diɛl yila kɔŋko zuɣu ni tooi ŋmɛ paɣa shɛli n ni daa malila strategies promoter ni tooi ŋmɛ paɣa shɛli ka yuo foolines ka yɛ eh, ŋun ni tooi kɔɔlina translate lala part ŋɔ maa into hausa bee kambɔnsili ka bi kɔɔlina ka di niŋdi asafihili ka di chɛ ka lala yila maa ka di kpɛri niriba maa True that ti ti yɛn nya Naawuni yiko n tim bɔri shɛm maa ka yuli maa ka di yirina biɛla biɛla. Rather shee n bɔri ni a wum yɛtɔɣa ŋɔ viɛnyɛliŋga m mini DL problem ni ku yɛn starti o yili shɛli o ni ŋme fara fara ka o ŋme ka bɛ kooli ma. M mi ni yɛl a saha shɛli ŋɔ zaa, di yɛn daa yi mali binshɛɣu kam, bɛ daa yi mali gbaabu kam, n yɛn yi la tiŋ puuni n-chaŋ hal ni kuli nyɛvila. Tɛɣu n ku kahigi li. Lala time n-daa ka moto gba. Bɛ bɛ ni tooi zaŋ moto n-kana nti baɣili ma n-chaŋ kuli nyɛvila, ka m ti ti ʒini ka ti pahi taba ideas ka n yɛli ba niŋ n ya ŋ-ŋɔ ka niŋ ŋ-ŋɔ ka niŋ ŋ-ŋɔ ka niŋ ŋ-ŋɔ. That was how, ni yɛl a shɛli ŋɔ zaa n daa bi deeri kubu. Okay.

Ka n zaŋ ba ka ti ka bɛ maa ni bɛ ŋmɛla yila ni ka zaŋ na ni n ti yuli sɔŋ ba ka ti nya nya wula ka di yɛn chaŋ before ka di naan bahi.
Ka n nyo TV ka zaŋ drive maa tu ka ti yuli video maa n ti naai. Tin ku yuli video maa naai n yaba ya kaai ya yila ŋɔ ya baŋga m-bala. Naawuni zuɣu laa ka n daa yaba ya yila ŋɔ a ya baŋga m-bala. Ya yila maa hii tim ma. Ka bɛ yɛn niŋ ya yila ŋɔ ya bi ku tooi bahi li ka di chaŋ yola ya shee ti zaŋ li niŋ shuu. N duu ka ti daa ʒini n-kpiri shuu maa ka gbaai shuu maa yuli. Di daa niŋla bɛ polo maa club shɛli beni n-tamla di yuli maa. Di bela di bini kɔhiri niɣi maa shɛli polo maa, Guunaayili polo maa. N tamla lala club maa, lala baa maa yuli maa. Bɛ boonila binshɛɣu ŋ-ŋɔ baa ni. Ka yɛli ba, Niŋ shee ti zaŋ yila ŋɔ maa niŋ shuu. A yi ku bahi yila ŋ-ŋɔ zaŋ chaŋ two weeks di yɛn hiitimi ka ti zaŋ li niŋ shuu.
ka ti ʒini n-du n-kuri show maa yuli binshɛɣukam ka ka niŋ arrangement mani mani n-daa design show maa flyer ka ti bo supporting artists ka n-zaŋ ba n-niŋ ka n-design flyer n-ti n naagi ka ti post li n kuli ʒimi day shɛli ka bɛ ti call ma ka DL ti call ma ka puhi ma ka n saɣi ku e buro Naawuni zuɣu, ɛɛ, ɛɛ, n di yɛn yɛla yɛltɔɣa shɛli, amaa di je suli. Mani buhi ya wula n Naawuni zuɣu ni, ni Flick ku niŋla mii taɣi ba ni shee bɛ zaŋ o yuli pahi n zuɣu ka o, o, ɛɛ, m mini o ti niŋ MC nima? Mani, Tɔ, ɛɛm, Flick, Mam mini o dii bi kpɛm mil lala ba ni wumd o yɛtɔɣa shɛm n kɔli presenters sani. Di ŋmahi bi yɛri n ka di ŋɔ bi malila mambuma laasabu. Man n daŋ a na tuma maa ni man n niŋ ŋɔ ya tuma maa mi sometimes di dii bi doli lala. Di nyɛla a ni tooi niŋ binshɛɣu. Dear ŋɔ ya ni niŋ o ni problem shɛli ku bɛ mi. Ok, man n lan edit flyer maa n zaŋ Flick yuli pahi MCs, DJ Flick and Teacher Onga.
Tɔ!
Ka show maa biɛɣu ti naagi ka man chaŋ ti yaa ʒini pɔhim zuɣu n ku using time n ku promote show maa n yɛli di yɛtɔɣa la halli n ti close ka yina ka doli chɛri Saviligu Waaze Collection ni n ti da show maa namda. Man dala namda ŋɔ yirina Zaawun yuŋ around six polo ka DL call kpɛna ka n pick ka o puhi ma ka n saɣi ŋ-ŋ bro we Naawuni zuɣu Ti suhu maa flake bɔri ni o saɣin li wee a mi ni nyɛ zaɣ kurili maa shee nyin ka n ku pa kaman suhu na ŋui mi n saɣin li wula wee naai zuɣu di pa a a ku zaŋla suɣu ti suhu maa ku tooi kaman suhu ŋui man bɔhi wula wee ni ni flake yɛliba mi zaa wuŋ ni bi ni yo ku naala flute maa ni ka flake yɛliba ni mc yin maa ni

Mali suhupumpɔŋ wula ka a bɔri o ŋuya ni o di yan suhi mam ni kaman zaŋ suɣili o ni ka ti wum Flake ni yɛli shɛm maa laa? Ka di nyɛla lala time maa bɛ mini Flake daa bi tɔɣisira ka o bi lahi ŋmɛri bɛ yila gba ka di nyɛla bɛ mini o zaa bela fan yini ka o bi lahi ŋmɛri bɛ yila so ka ban pa bɔri ni bɛ zaŋ lala bini maa n-consuel o bee n-compensate o ka di ni tooi chɛ ka bɛ ni tooi lahi reconcile. Me daa ka a bɔri li ni i me ok di ka problem n wumya so ka man me n wumya di di ka problem man ka lala problem so ka n kuna n kuna town ŋɔ so n ti su kom around nine polo ka maani shili ka n suhu ma ti ah n zoli ŋɔ a so wula ka bi lee lihi ma so ka n ku ʒiya around ten polo ka

Ŋun bɔhi maa na wula mi ka shɛli ka ka ti ka gbaai anfooni pihi because n lihiri la like wahala shɛŋa zaa ni di ŋɔ maa at the end of the day ka di ti nyɛla n ŋɔ yɛn nyɛli so ka m ma ni yɛri a team salidaha m pa teei yoli team salidaha ka ban daa chaŋ ti be show maa waaye kaadir nima square don logic m bi baŋ a mi o daa chaŋ but I know waaye kaadir daa chaŋ don zet daa chaŋ ya bala a chaŋ chaŋ li pam. Ka di nyɛla bɛ zaa zuɣu ka bɛ pa sapɔtira. Ban zaa daa pa kuli nyɛla Diya fans. So ka show maa niŋ naai, one, two, three, four days hali bɛ so bi call ma bee n text ma. Yaa PRO bee ŋun mi o bɛ so bi bɔhi oh ka wula ka ti sa binyɛra ti show maa ni ayi. So later ka bɛ ti contact ma ka ti kuli kpenkperi dinni ka di mali. Brother shi saha ni kani maa biɛri m-mali ma kaman di nyaaŋa things upon things are just happening but frankly speaking mani ni pahi ka yili shɛli me hali di yi ti zaya di yɛn wurim li mi ka me jirambisa n ku tooi ʒiya lihiri li ni di wurim
hali n ni zuŋɔ mam like mam bi gbubi DL yɛtɔɣ shɛli n suhiri but they've done a whole lot of things to me to an extent ka m bɔri ni n zaŋ DL niŋ show saviligu.